Maitei rory opavave ápe. Mba'éichapa peime? Hi'ã chéve peime porã che aime porãháicha avei. Cómo están todos, espero que se encuentren todos bien. Jahechamíta ñane rembia porã ko ára pegua, ñamba'apóta ñanaranduka pe togue porundypa peteĩ guive porundypa mokõi meve. Vamos trabajar la página 91, 92 en el polígro de Guarani. Jepe jareko hína péicha. Jareko peteĩ ta'anga, observamos la imagen, ha ñañemongetami ko'ã mba'ére. Mba'épa ojapo kuñakarai que está realizando? Ko'ág̃a rupi ojejapo gueterei ko'ã mba'e, si aún se realiza esas actividades, mba'e avei ikatu ojapo ko tembiapo máva, quién puede realizar también esta actividad? Mba'épa oiko ne mitãgui isy noñangarakóirõ hese? Qué va pasarle un niño, niña si su madre no le cuida? Okakuaapa opa piko echaramo isy ojapova'ekue hese imitãrõ guare? Si las personas que ya crecieron todo valoran, se dan cuenta de lo que su madre hizo por ellos. Amoñe'ẽ, Leo. Che sy. Ma'ẽ che sy, aipota cherendumi. Che korasõ che póke añe'ẽta ndéve. Che rundumínte aipota che sy. Umi ndapyta niko mokõi yvága chéve g̃uarã. Jaguapymína, oñondive ko'ápe. Tove ko che angata topytu'u nde ajurakuápe. Jepive ruguáicha umi nde resa tomoko'ẽ che raperã. Ha ajépa hetaitéma reiko cherehe ko arapýre, che rekove, nde rekove remyeñói ha upete guive che ruvýrema opurahéi nekunu'ũ. Katu nekunu'ũ ndahypái. Ijehegui ha ijeheve okakuaa. Upévare, ko árape aipota che rendumi rehendumi ñe'ẽ opokóva che angapyte. Ymaitéma ijytyrai ijytagui che ahyokuápe, ndaikatúiva osẽ, ijytagui che ahyokuápe ndaikatúiva osẽ, ha ánga kuarahýicha okakuaávo rehechase'ỹre rehecháta che ne memby resay. Ko tesay che sy osyry poni po'íva ko che rováre yvykuágui, che guenohẽ. Yvykua aretéma omongora ypytũva che ã ani ipoty che jurúpe. Anga iko'ẽvo. Ndojejokovéima, ha che rembére hokyjera ndéve g̃uarãite. Che reja hasta che rasẽ che sy. Tove, tahykuaó ko tesay aretéma hypy'áva che remiandúpe. Anína nde rasẽne ave, ndaipotái nde rasẽ che sy. Tovéna che sy, nde rekove tosyry mborayhu. mborayhu rykue, naipotái nerasẽ. Ani rehykue'o mokõivéva ypa sapĩ nde pype reheguáva. Aipota che rovasa che sy, tahenyhẽ véntema che rekove nde rekoguégui, nde rekovégui, ha péina. ha péina che peporokypávo, che peporokypávo ha nde akã ipoty morotĩmbávo tahami arapýre amono'õ che rembijerovia. Taipyso katu ko'ã che pepo hataveve, jepe romombyry avevéta peteĩ ko'ẽmente ajujeýta. Romombáyvo ko'ã ñe'ẽ ne ñe'ẽ che sy. La che ndaheñomo'ãi ha nacheañomo'ãiha aikuaa porã, nacheañomo'ãiha aikuaa porã che sy, ne reiméta chendive che pype, natekotevẽi ha'e, ho'a ha opu'ã hápe che ári kuarahy chemoirũta che sy, péva ha'e hína Mauro Lugo rembiapokuére. Ku monólogo entonce de Mauro Lugo verás escrito a la mano. Un diálogo. Néi, jaha tembiapo porã. Vamos a la actividad. Amyesakã ko'ã ñejoaju ahai mba'e mba'épa he'ise térã ohechakuaáva. Entonces si explico la oración, escribo el significado o qué recurso literario se uséva. Acá tenemos un ejemplo. Ajépa. He'i, Che korasõ chepove ké signifika eso, oipuru ñe'ẽ porã mbotuichaitereíva. Entonces, utiliza un recurso literario que es la hipérbole, che korasõ mbytépe pégui. Upéi he'i, Umi nde apysa niko mokõi yvága rokẽ chéve g̃uarã. Entonces, este está utilizando una comparación, está comparando entonces su oído con la puerta del cielo. Ne kunu'ũ ndajýpa ne kunu'ũ ndajypái verá que su amor imborayhu ndopamo'ãiha, no va a terminar su amor. Ñe'ẽ opokóva che angapýpe, upéva ha'e hína ñe'ẽ osẽva che angaitégui, verá. Palabras que le salen entonces desde su alma, desde su corazón. Ko tesay aretéma hypy'áva che remiandúpe. Péva ha'e hína oguereko asýva ichupeve jajetáva inkieta. Upéi he'i, Mokõive ykuasatĩ nde pype regueraháva. Péva ha'e hína mbojoguáva está utilizando entonces una metáfora, verdad, está comparando Entonces con el agua cristalina vera entonces sus lágrimas sus ojos vera ne akã ipoty morotĩmbávo péva ha'e hína eh mbojoguáva vera entonces también está utilizando una metáfora ne akã ipoty morotĩmbávo vera está comparando con la flor su cabello su pelo blanco amombáy ko'ã ñe'ẽ che sy péva ha'e hína Eh, mbo'aváva. Está personificando entonces eh, una personificación. Ha, ho'a ha opu'ã che ári kuarahy chemoirũta, ¿verdad? Entonces ha'e hína es una eh, metáfora también, ha lleva teĩ ha'e ñe'ẽ mbojogua. Upéi he'i, ajepy'amongeta rire che sy mbo, rayhúre ambohovái che sy. Reflexiona acerca de la lectura, dice, Haihára piko oipuru guarani añónte ijehai pe térã omoingemimi avei castellano pegua? Si el autor utiliza solamente guarani o también palabra en castellano. Oipuru guarani añónte, leo, solo guarani. Moñe'ẽrã che sýpe piko peteĩntepa oñe'ẽva térã hetave oĩ, si es solamente una persona que habla o hay varias personas. Ha'e peteĩ añónte, al tratarse de un monólogo. Ha upéi he'i mba'éichapa aheiháramo ñe'ẽrã che sy omombe'uumi omombe'umiháicha rupive, mba'éichapa haihára héra hína moñe'ẽrã che sy, vera. Entonce, cómo se llama este tipo de texto, vera, con de acuerdo teniendo en cuenta cómo estaban redactados. Péva ha'e hína ñe'ẽ año, sería un monólogo. Néi, peve ñane rembiapo ko ára pegua jajuehecha peve,